Issa se naqra storja oħra miktuba mill-Professur Joe Friggieri mill-ktieb L-Istejjer tar-Roni u l-istorja li se naqra jisimha Il-Griżma. Saret drawwa fil-gżira tal-Bettieħ u l-festi nazzjonali Li xahar wara li titwieled tarbija, jew meta t-tfal jikbru sena, jew meta jgħaddi mill-eżami, jew meta joħorġu mill-isptar wara t-tunsilli jew l-appendiċite, jew meta jagħmlu l-preċett jew il-griżma, ommhom u missierhom jagħmlu party. L-okkażjonijiet joktru minn sena għall-oħra. L-iskużi jinbidlu f'raġunijiet. Hekk li kull data ssir anniversarju u ħadd ma jieqaf mit-tbaħħrit. Festa waħda twila ta' ikel, ilbies ilellex, taqsis fuq dik u fuq l-oħra. Jaslu r-rigali mqartzin fil-karti tal-fidda u marbutin biċ-ċoff fejn tissallab iż-żigarella. In-nisa jeħorġu ħaddejhom biex jilqgħu l-bews u l-irġiel jintilfu fil-kumplimenti. F'kemm ili ngħidlek l-arja tiċċajpar u titqal bit-tħaħen tas-sigaretti. Mużika ttaqablek widnejk, tilwim fuq il-politika, ċajt vulgari u daħq bla rażan. Il-flejjes li jintefqu f'dawn l-okkażjonijiet ma jidhrux fid-dikjarazzjoni tal-ispejjeż għat-tnaqqis tat-taxxa. Min jonfoqhom tarah iħabrek biex kulħadd isir jaf kemm nefaq. Jitkellem b'ton ta' ħniena donnu jrid jagħti l-impressjoni li ma setax ilaħħaq man-nefqa jew li nefaq iżjed milli xtaq jew qies. Imma minn kliemu tintebaħ li qed jiffanfra u li qed jimxi fedelment fuq l-għerf miġbur f'qawl nannuħ, Min għandu l-bżar ħa jroxxu. Ir-Roni bżar wisq ma kellux, Imma meta t-tewmin ġew biex jagħmlu l-Griżma, martu Doris ma ferħitx tisma' lin-nisa l-oħra jiftaħru x'kellhom lest għal uliedhom u ddeċidiet li hi wkoll tagħmel xi ħaġa. Is-Sibt filgħodu, meta żewġha kien qed ixappab it-tin bi skuttell fl-iskutella tal-kafè u r-radju kien qed jaqra l-lista tal-funerali, daret fuqu u qaltlu, Moran tal-ħelu, u ixtri tiramisù bil-mascarpun! X'nagħmel? qalilha Ronnie b'ħalqu miftuħ u nofs iskuttel lest biex jerġa' jinżel mnejn kien tela'. U da x'jaħbat? Għidlu kif għedtlek u jifhmek. Tarah fil-vetrina, kejk kbir bil-krema. Hemm kien sal-bieraħ jekk ma ħaduhx. U qis li inti u Jay tgħaddi minn quddiem Rita tal-grocer u tħalliha tarak lil dik il-ħatba. Ir-Ronnie maru xtara kejk m'għola żewġ sulari. In-nies li rawh għaddej għorku għajnejhom. Tal-posta kien għoddu tfarrak fl-arblu tad-dawl biex iħares lura minn fuq ir-rota. Is-sagristan waqaf qisu statwa b'idu fuq il-ħabel tal-qanpiena tal-pitrolju radd is-salib, u l-kelb ta' ġolu baqa' ġej warajh jinbaħ it-triq kollha donnu daħal fih ix-xitan. Ir-roni ma seta' jagħmel xejn biex ikeċċih, idejh it-tnejn kienu magħfusin bħal morsa fuq l-injama tonda ta' taħt il-kejk, kbira daqs rota ta' karettun. Il-ħsibijiet li għaddew minn moħħu kienu jixbħu lil dawk ta' bniedem rieqed li joħlom li għandu l-għatx u jilmaħ fl-ixkun vojt jew funtana niexfa taħt imnieħru. Kieku kellu biċċa laħam jew għadma tal-mudullum, kien jitfaħħilu 'l bogħod u jeħles minnu. Kieku kellu bastun, kien ibeżżgħu bih. Imma f'idejh la kellu għadma u lanqas bastun. Kellu tiramisù bil-mascarpone, il-kejk bil-krema li xtara mingħand tal-ħelu bl-ordni ta' martu għall-griżma ta' wliedu. Dal-kelb se jaqlibni! ħaseb ir-Ronnie. Jgħidu li l-qalb teħber. Inkella li jekk tibża' li se jiġrilek xi ħaġa, tiġrilek minħabba l-biża'. Kienet x'kienet ir-raġuni, sekonda wara li għaddielu minn moħħu dak il-ħsieb, ir-Roni inbaram f'xifer il-bankina u tar għal tulu. Geddumu daħal fil-kejk u wiċċu nkesa bil-krema. Kif mesaha, Sab li idu imtliet bid-demm. Qam mill-art kif seta' u ra lil kelb ta' ġolu jgħolli siequ mal-ħajt u jgħib wara l-kantuniera. Daħal id-dar bla ħoss u sab lil Doris fuq il-bejt tonxor. Ħasel wiċċu taħt il-vit imma d-demm baqa' ħiereġ. Telaq b'ġirja lejn il-poliklinika u reġa' lura b'idu fil-ġibs u tliet punti fil-ponta ta' geddumu. U hekk deher l-għada fil-knisja għall-Griżma ta' wliedu quddiem il-Vigarju Ġenerali. U hemm tintemm l-istorja tagħna.